تے کلام ݙیساں تھوانیاں تاڑیاں اچ داد ݙیوݨی اے تاڑیاں نال استقبال کرݨا اے سٹیج تے آسن امجد ناز
تیݙی خواہش پوری تھی ویسی پرے چھوڑ جگارے لاسن۔ تیݙی خواہش پوری تھی ویسی۔ پرے چھوڑ جگارے لاسن۔ ہک ݙو یا ترے نئیں وعدہ ہے اے جتنن سارے لاسن۔ تے اے لاسن لاسن کیویں نئیں۔ اے آپ مہارے لاسن۔ اساں مرسوں ناس تاں ساݙے کݨ اسمان توں تارے لاسن۔ اساں مرسوں ناس تاں ساݙے کݨ اسمان توں تارے لاسن۔ ہک ٻیا ݙوہڑا ٻیا کوئی نی بھاندا بھاندے ہن میکوں تیݙے جئے میݙا توں ہوویں ٻیا کوئی نی بھاندا بھاندے ہن میکوں تیݙے جئے میݙا توں ہوویں میں کیندر ول تے کیوں ݙیکھاں لکھ ہوون پئے میݙا توں ہوویں توں میݙا تھی ہر شئے تیݙی

ٹھیک محبت کجھ نئیں آدھی تاں وت اے وی ڈسو سولہاں سال دے سوہنے جسم وچ روح کیوں بڑھڑی تھی گئی مہربانی سائیں مہربانی مہربانی ٹھیک محبت کجھ نئیں آدھی تاں وت اے وی ڈسو سولہاں سال دے سوہنے جسم وچ روح کیوں بڑھڑی تھی گئی من گھندا میں یار محبت چنگی ہوسی لیکن من گھندا میں یار محبت چنگی ہوسی لیکن لوکاں کیتے چنگی ہوسی ساڈا خون تپی گئی مہربانی سائیں سر دے تلے نسے رکھا ہاں دے اتے رکھے سر دے تلے نسے رکھا ہاں دے اتے رکھے تکیے اتے اپنے ہاتھ نال سونے سیپ جو سی گئی اساں غم دی چاسے چھاسے اساں کہہ نہیں ڈٹھی اساں غم دی چس اچ ہاسے اساں کئے نی ڈٹھی خوشی آئی اے بیٹھی رہی اے اچھا لگی وی گئی مہربانی سائیں اساں غم دی چس اچ ہاسے اساں کوئی نی ڈٹھی خوشی آئی اے بیٹھی رہی اے اچھا لگی وی گئی آکھا ہا وی کونا ملسوں وت دی آس اچ ہاسے آکھا ہا وی کونا ملسوں واتی آس اچ ہاسے تیڈا آکھا پکا رہیا ساڈی آس بھنی گئی مہربانی سن ایک اور غزل جناب کہ تیریاں اکھیں اساکو کھا ویسن کہیں پرانی شراب وانگو ہن مہربانی سن تیریاں اکھیں اساکو کھا ویسن کہیں پرانی شراب وانگو ہن ساڈے کیتے تے تیریاں گالھیں وی آسمانی کتاب وانگو ہن مہربانی سن تے تیکوں پردے دی کیا ضرورت ہے تیکوں پردے دی کیا ضرورت ہے تیریاں زلفاں نقاب وانگوں ہن تیڈی وستی دے لوگ بہوں بھاندن تیڈی وستی دے لوگ بہوں بھاندن کیوں جو سارے جناب وانگوں ہن تے شودھے وہے وہے کے خشک تھی گئے ہن شودھے وہے وہے کے خشک تھی گئے ہن ساڈے نینا چناب وانگوں ہن ڈردے ہیں سہی حساب تھوڑے وی محشر آلے حساب وانگوں ہن آخری شعر کہیں جے اقرار آ تے کیتے نی کہیں جے اقرار آ تے کیتے نی اے تے سکے جواب وانگوں ہن مہربانی